to direto mana gi buk Ah, ok ang'o adar. mibiro gi- imbe imbe in chief ma buk isiko go e lweti Ah, Mm.
adwa mana ni iwachna akonyi nang'o oh kamano tang'o miywe nanga go ah law sende oilaw sin kamano Hi. eh adwaro ri ginene Gik ma wan go. Ring'o mar un gang'o gang'o. Wan ka gi mbuta. Eh. Wan gi ngege. Eh. Omena gi kuon. Eh. Kienyeji bende wan go ka. Eh. Kata moko be kidwaro mamoko chapat goganda. Gigo te ok anya chamo iya dhi muoch. Iluongo ni handshake, handshake. Eh, handshake. Chapat goganda. Ma ng'ato ni kono. Eh, mano boss na nitie. O mane boss ni.
Eh. Ete en ng'a eto ja wuod kanye. Oma wuga na ne wang'i. Ok acham chiemb ng'at makia. Ero kamano chief.
Eh. Ibiro. To mana in. Man. Wuod lew nida. Eh. Mana in. Man. Abe. To iwacho nang'o ya. Ayie ni wi chwado.
Eh. Eh madiapoka yande onge hotel. Eh. Koro kaka nyi paro no bernwa. Eh. Eh.
Kamano. To dang' ayudie soda, awinjo ka rawera ni kwano gik mang'eny to Eh, ma- an gi ich achiel. Mae wuoyi matiyo kanyo. Eh. Eh. To dotho nyiera nyiera, ang'o matime? Wuoyi mamor.
Omor, Atiya atiya kode.
akare watie kode.
Mm. Koro adwaro soda. Soda nitie. Soda nitie. Kamano. To mandas

Mandas adi? Ariyo.
Maliet koso?
Ya to ndik jochiende otel. Magi magi otende ma ndalo mana donje tich takwongo alura alura chuth. Kelna soda ma ma- mang'ich. To mandas maliet Mandas koso? ariyo maliet.
Maga par apar.
koso? Eh, maga par.
Magi ofuona. Apenji bidhi kata klas To achiel. Mandas be wan go mopogore. Omera jatelo.
Antie Biane ka. Be. Indiko Wan- ng'aka. Wan gi kangumu.
Wan gi gode. Mang'a mindiko ka machandani. Oh, mano wuoyi mana gole e mbalariany ong'a mong'e tich ochano gima idwaro ma- ko- ka ukelo ko kichake riembe gono duok chien Kare miya soda, adwaro soda. Ero me bi. Dong' iti tiyo.
Dong' wacho nodwaro gi mandas.
Ika kama rundore chala chala ngau. Mm. Joma ni ndike otel uru. Ing'ama duong' wuod lewni da lewni da dhako mane pache lemo. Waringo waringo go e pap. Ayaw. Kwaluoro pap pod nwasomo kigoche omera biwinjo ka wuoyo. Yaye separate.
Eh. Ket chief mos yaye. Ayaw. Eh yawo. Separate. Ai, abil ni. Separate. Eh. Ok ibil iyaw ne mana chief tiwene kanyo gini bi iluongo ni sitro. Apenji. Oywayo go. Jotich nyocha orumo orumo kore ka ka miyudo. Wuoyi ni nyicha gole mbalariany chief ani weya weya. Eh. Nyathi mosomo maler emomiyo ochano gik moko. Wa iwe ni wiye.
Onge gima iyweyo omera we Ricky Soda. Separate yaye. Apenji. O jatelo. Omba nyathi ok rusa e buta. Iwinjo? Eh. Manye ng'ama nyalo tiyo ka mopogore gi jali. Eh. I many ng'ama nyalo tiyo. Nyathina biro go wiye go kwaje mo wiye ang' nobare kata sani. Ani mos ya chief ani gaga gaga. nyiche nagole mbalariany nyiche nosomo nyaka university Eyo. kosaa university to wacho ni gine ne olal certificate kore manye watiyo kode ka Eyo. e listi tang'e kong'e chano dong' obiro kod buk ka mokawo go minute go Ere gik migawo ka ji tiyo tel? Monego bed ni ugawo kanyo manyiso ni utiyo tel. lawo mineno ni nyicho wacho ni en orwako lewni mitwang'o nyaka guguru ni mano e law tich mong'e ni ka gikang' customer obiro to nene mapiyo piyo alos gik gi koro kamano we aso chiemo adwa ni sabo customer maber ere bu isekawo isekawo kwan kamano wa gine wa kaw
koro soda pesa di soda praboro wang' nung'adna Aa, Wang' nong'adna ma wacho ne en. wandik gine mondi.
Customer namba prariyo gariyo.
Kik indik praboro kapok wawuoyo. Aa, ana ka ka nini kwan. In customer namba prariyo gariyo nyaka ne wayaw tich. Ee. Chief,
Otendu ni mana wi nyithindo moko nodhayo chieng' mwa Moro beto wargi gi sufria koso en otel mane? Ah, ah, kapok ng'ato dhaw. Madiaba ka okawe no tin nitie achiel. Ah, ah. Mm.
Kapok ng'ato dhaw. Usiwe ni wachu ka winjiga. Ah, ah.
Kaw soda maduong'. Ko. Ineno ko chal nade? Gi mandas ang'wen.
Mandas gin adek pok atiyo kata achiel. Ane gin ang'wen.
Koro iwinjo? Mm. En hotel mane ma nyithindo dhawe ka mobetore? Mano nok awinjo. An nchi kabiro ka machiegni.
Eka nchi biro ka? Mm. Ma nyathini? Ah, ah. Idwaro?
Mandas ariyo. Sawa. Iboyo kosing'olo? ok ng'ol Mm. igoyo ariyo madongo mag apar apar sa gona mandas ariyo ka mama unje en kanye en dala koro kido nyise ni gowi mancho dhigo separate owacho ni okel gowi winjo nang'o okel ang'o Separate e kae mi okel nang'o? gowi winjo eh Ipar ni kik wiyi wil.
Eh. Omera koro apenjou. Eh. Otelni. Mm. Uyawe karang'o?
Sani odhi gi higni ariyo. Oh, koro an afuwo an ok wachna. An kuyawo otel kata obukura buka kibebe. Uyawo otel ka jomo chalo. Ah ah.
Dong ne wa Ema penji, otel chalo en, en chich jamni. Ah ah. Miyawe ma kata chief kia.
Mhm. Koro an weche otel gi akia ambo ndika. Dong' nyiche wawuoyo gi gi- gi gi kidede mar gweng' ka moyienwa. Asepenju gik moko adek uonge go. Karibu.
Wacha. Wuon ng'ado ng'ani miwuoyo koda. Mandas. Iwuoyo gi weta, ikoni idwaro mandas. Ariyo, en ema otiyo koni.

So atuni awinjo ka dung gini nakia ni ulose gi kiang'o. Ang'o ma nyukete soda ni? Un muloso gi dala ka koso magi mag kambi. Odunga. Soda dung kitungu.
Soda dung kitungu soda ma koka yao ni e wiye kai dung. Ai nayo me labdu kadho kudi. Ai nayo. Kare mia pesa wa.
Alinayo. Awacho ni weliwe mbele na, yitu inang'o e location ni. Kori ger nade ya, ok imiya pesa kare. Achulo gik moko yieng' asoda madung' kitungu ndang' achulo. Unena nade? Unena nade?
Koro ok oyiengi ng'a kare bed piny ichiem mondo iyieng'.
Donga penjo otelno sama niyawe. Ukia dalana. Lok unyal biro yie ung'isa ni ruoth wayudo lok kamoro kamoro da yaw te. Koro ka wabiro dalani kidhi yieng'.
In pod wuo kanyo. Wach ma wacho ni gima chulo onge. Dong soda mumiya mang'o? Mano chupa gi soda nus.
Nikele kolore. Dong soda mumiya. Koso umiya kuon. Soda.
To mang'o?
Soda.
Duoki duoki.
ka wang' tachi penji koni ma oyie no chamo kileng'ori soda ni nyalo ng'ise ni eri oyingi imadho pesa mamiyo uonge otelni kok unya weye adhi gi chiemo masechamogi Ah, tilore mano wa aweya o anto ok anyal jatendi noling kuno buto Aa, en e toke kocha, dhoot moro ni e toke koni. Luonge.
Gima chulo onge. Kijana kik iriwe mbele na. Kare chulna, kidwa chulna, kineno kapok achuchulna. Ichulna, awacho ni chulna. Kaw pesa igol e fuku ni chul. Koro in soda kasemiyi tiwacho ni soda dung' kitungu to soda timadho modong' nus kamae. Separate.
Antie. Ng'ama chandi.
Chief ok dwa chudo kae. Oh, chief chulo soda. Gima chulo onge rawera. Udane chief kawuono tarani. Mano tang'o mibiro gono. Awacho ni kawuono tarani, arani arana maber. Ma separate mandiko, ma chule dwe ka dwe. Apenji. Ano inang'o? Inang'o e mbele. Ane bosa wacho ni arani chief kawuono tarani.

Ai.
Chief ok iwuogi. Kawuono dara ni.
Atala. Kawuono dara ni kapo koro mudhiambo. Atala kudu kuono kadang otende ni be. Separate ang nachula ango. Separate Musa Vini ang achuli ango. Koso mi chaste moro ni wacho ni mo lefe. Ma moko nyathi sikul ok oyie nende. Nyoto sa timo sikul karango. Ma nyathi sikul.
Ah no kanya. Yo gudu morwako no manje no ago university. Mano sidago.

Chief ya omiyo gimako ginono e kor gweng'.
Ok odum.
We odhi. Ok odum kitungu.
We awe chief odhi.
Kuchak uduogo kae to wabiro rane. Wabiro rane gi oluth wuondni. Mae sege geny mantie. Ok odum pare. Ere chief no?
Chief. Osedhi. Osedhi koro.
Yeah.
Koro koro mia gi piero ariyo ne wadi. Bilo nini koro wandiko iyi separate ndi kanyo en ni separate ah miyo chief. Andike wiya.
Eh to kin miti ere wecha. Sama ngi kwa pesa dhi golo kanye. Ndik bil ne wiyi ni na sako customer number piero ariyo gi ariyo en chief. Ochamo 120. Sama ngami misara to waktimo carry forward.